हमरा भगवान देलकै टेंशन तऽ टेंशनके तऽ झेलबै ने की टेंशन देलक की टेंशन देतै दै- जाहि दिनसँ जे कलमुही हमरा घरमे एलै हन ताहि दिनसँ सुख चैन सब छीन लेलकै हमर ओहि छौड़ाके मंगलाके मंगला के कान भरने रहतौ उल्टा सीधा कहि कऽ देखी बौआ देखी ई अंगना घर देखी जे से तऽ घरमे देखै छी। बेटी पुतहु रहतै तकर अंगना घर एहन रहतै नहीं नहीं आँय? ई

तऽ कथी लए हम बाजब बात तऽ सही छै कैला बाजू वएह टेंशन होइए जे हमसभ ने सियाके बहु रही आँय हमसभ ने ससुरके आ सासके पुतहु रही रे हमरा सभके तऽ कोइ लोल मुँह नहि देखलक आइएरी कतऽसँ देखत आँय आ अन्हारे उठि कऽ घर अङ्गनाके चमकैने रही नीप पोति कऽ आ बहारि सोहारि कऽ आ एहन सुन न की कहना मंगला के दोसर बियाह कऽ दे न रे बाबू दोसर बियाह कऽ देबै से कोइ लड़की रहतै तब ने कऽ देबै एगो बड़ सुंदर लड़की हम देखने छी बाबू तू देखने छी हाँ हम बड़ सुंदर देखने छी कतऽ रे ई बगल वाला गाम नहीं छै अपना गाम के बगल वाला हाँ हाँ हाँ ओते देखने छी अच्छा बात हम कऽ लेने छियै पाँच लाख रुपयो देता हाँ और बढ़िया कन्या है पढ़ल लिखल से हाँ, एकदम पढ़ल लिखल बीए पास छे अरे बाबू हाँ जे तोरा मुंह में घी सकर सुन ना अगर पाँच लाख रुपया हमरा दो दे का हाँ। तो एमे से पाँच हजार रुपया तोरो दो देबू बाबू सुना है सुगा हम बात आगे बढ़बा बाप रे बाप मतलब सुन ना हाँ बात तो हम आगा बढ़ो लेकिन ना थोड़ी है तू केना हेतै तऽ पहिले एहि पुतोहके भगेबी तब ने हेतै एहि पुतोहके तऽ एहि पुतोहके भगेबी तब ने हेतै ए तू निफिकिर रह बौआ रे एकरा तऽ हम घरसँ एहि दुआरे नहि निकालै छलियै कि जे सोचै छलियै कि जे एकरा भगा देबै आ दोसर हमरा बेटाके जे बहू नहि हेतै तऽ लोक तऽ हँसतै दुसतै ने आँय हमरा पर विश्वास छौ ने ए ए बाबू तोरा पर तोरा पर तऽ हमरा पूरा विश्वास छौ बुझली ही लेकिन हे सुन हाँ बोल ना जते जल्दी हुआ ना ओते जल्दी बात ओकरा से तू फाइनल कइने कली हो के बात तो मुँहे पर छै तू जते जल्दी ओकरा भगबही ने हाँ। ओते जल्दी हम करा देब। तू एला चिंता ना कर बौआ ठीक है तू ओकरा भगा हम जाइ छौ बात करबो तारे हाँ तोरा हम ठीक छै कहबो तो ओकरा भगा करा हाँ आइया साँझ में बौआ ठीक हम साँझ में फेर ठीक अबो। छै गे धोछी के बेटी गे तोरा हम चौका चढ़ा देबो घर में यह दिन के तो इंतजार रहे हमरा जे कखन हमरा बेटा के दोसर सेटिंग लगते आ तोरा झोंट पकड़ के न हम घर से बाहर केली तो फिर हमरे नाम शनिचरी ना है तोरा जे हम ओहि दिनसँ एते दुख दै छियौ एते तकलीफ दै छियौ तऽ तू हमरा बेटा किसन कहने छी आइ तोरा ले घर के जगह नहीं छै कहाँ तू कुछ नहीं कहली गे घर में के तो घुमा के तू रखने छी

जिंदगी हमरा एकरा साथ काटे के है का सुख दुख हमरा एकरा साथ काटे है कि तोरा साथ काटब तो बूढ़ पुरान भेला पाकल आम भेला आने कल तू खस पड़बे रे लेकिन माँ हमर के ना होतै आहा हा हा हा हा बाप रे बाप रे बाप रे ये चिंता नहीं करू ना

केते सुंदर मौगी छेलै भ गेलै विकलांग रे मार मार के हमरा बहू के तोड़ देलकै टांग रे केते सुंदर मौगी छेलै भ गेलै विकलांग रे अरे बाप रे बाप सुनो सुनो सुनो सुनो

चलो चलो चलो कन्हा पकड़ कन्हा पहले हमरा डॉक्टर तर से फोटो स्टेट करवा के आवे दे तकर बाद हम कुछ निकाल लो हड्डी उड्डी टूटल होतो त देख ले तोरा बैसाखी पर हम बैठा देबो देखियो तब एकरे कहै छै सुपातर बेटा की कुपातर कहिए एते गो से एते गो बनेलिए से हम क्यों नहीं छिए या ओकरे भलाई ले सोचलिए जे नी कन्या आइन देबे जाके चल के हमरा बेटा के सुखे दे से आई मैं के कच गे धो छी तोरा बैठा देबो हमरा बो के टांग टूटतो तो एने एने बेटा बो गुलाम बने छै मैं के भूल जाय छी